Türkmenistanyň ýurt ýolbaşçylary kiçi hem-de uly Berdimuhamedowlar, Men, garaşsyz žurnalist ýetmiş dört ýaşly Soltan Açylowa size ýüzlenýärin. Iki müň ýigrimi birinji ýylda men garaşsyz žurnalist höküminde halkara Martin Ennis baýragynyň finalisti boldum. Şu ýylyň on sekizinji noýabrynda Şol baýragy gowşurmak üçin meni Ženewa şäherine çagyrdylar. Men siz ata-ogul ýaly, ilaty kösäp, ilaty horlap, halkyň elinden döwleti basyp alyp, gahryman adyny edinmedim. Men siziň ýolbaşçylygyňyzda ýurtda edilýän bikanunçylyklar, ilatyň horlanyşy baradaky maglumatlar bilen işläp, bu halkara baýragyna mynasyp boldum we Martin Engels fondy, Şol baýraga gowşurmak üçin meni on sekizinji noýabrda Ženewa şäherine çagyrdy. Emma siziň wepadar nökerleriňiz meni we meniň gyzymy uçara goýbermediler. Siz Berdimuhamedowlar bu zatlardan habarsyzmy? Ýok, siz bu zatlardan habarly bolanyňyz üçin Biz şeýle zorluk süteme sezewar edildik we uçarak goýberilmedi. Men ýurdy iki ala hekge dolandyrýaryn kazydem üç ala hekge dolandyrýar ekeni. Bu işleriň başynda siziň wepadar hyzmatkäriňiz howpsuzlyk ministri Ata Garaýew we onuň komandasy duor. Ženewada Wepa Hajyýewiň ýolbaşçylygynda Türkmenistan barada, Türkmenistanda adamlaryň hak-hukuklary barada ýalan maglumatlar berilýär. Siziň ýalan maglumatlaryňyz bize görkezýän jebir-jepalarlygy barada aýdylar diýip, Meniň ýolumy kesdiňizmi? Ýurt ýarana döndi. Siz diňe biri-biriňize at dakyp, orden dakyp, şatlyk-şagalymda döwran sürýärsiňiz. Ilat bolsa, diňe görgüde ýaşaýar. Siziň özüňiz, aýallaryňyz, çagalaryňyz heriňiz bir uçara münüp, dünýäniň ýurduny gezýän wagtyňyzda, bize ýurtdan çykmak gadagançylyk edip, siziň wepadar hyzmatkärleriňiz bu gadagançylyklary ussatlyk bilen ýerine ýetirýärler. Kuba menzilinde bizi uçara goýbermän, iki sany gümrük işgäri bolan zenan maşgala meni bir kabina salyp, ýalaňaçlap hemme ýerimi barladylar. Olar näme tapdylarka? Bu işler diňe bizi kemsitmek üçin edilýär. Ýaňy ýakynda agyr operasiýa geçiren ýarawsyz gyzymy şöhle bilen zäherläp, iki gezek rentgen barlagyndan geçirdiler. Munuň sebäbi näme? Bu bizi diňe kemsitmek üçin edilen oýun boldy. Bu haramlyklar uçara münjek bolup duran ýüzlerçe ýolagçylaryň göz öňünde bolup geçdi we onlarça migrasiýanyň hem-de ýörite gulluklaryň işgärleri bize gözegçilik edip, biziň bolşumyzdan lezzet aldylar. Emma migrasiýanyň jogapkär işgäri siziň pasportlaryňyz bir ýerde çyg çekipdir, ondaky maglumatlary kompýuter görkezmeýär diýip, eline ak çygly salfetkany alyp, Biziň pasportlarymyzy sürtüp duran wagtynda, migrasiýanyň gijeki işgärlerine jogapkär ýolbaşçy öz iş ýerinde tapylmady. Ol siziň ertesi geçirjek çäräňize taýýarlyk görmek üçin öýe gaýtdy. Ol ukusyny alyp, ertir çärä gatnaşman diýip bize jogap berdiler. Migrasiýanyň işgäri eline ak çygly salfetka alyp, biziň pasportlarymyzy süpürdi we Siz pasportlaryňyzy çygly ýerde saklapsyňyz, Ondaky maglumatlary kompýuter alyp bilenok diýip, bize töhmet atyp, bizi ýoldan alyp galdy. Uçara goýbermedi. Bu edilen oýun, siziň aýagyňyzyň açylaryndan gorkup, edilen masgaraçylyk boldy. Emma sizde bütin dünýä masgara bolmak utanç bolmady. Sebäpsizde utanç diýen zat ýok. Ýazan maglumatlar bilen bütin dünýäni aldyrmak diýen häsiýetler bar. Bu oýunlar, bu edilen işler siziň töweregiňizdäki ýanlaklardan çykýan oýun. Siz we siziň komandaňyz hiç bir halkara guramalaryna, biziň hak-hukuklarymyza hormat goýman, eden-etdilikleriňizi dowam etdirýärsiňiz. Sen ýurtda kowid keseli ýok diýip ýalan sözläp öwünip duran wagtyňda, meniň gyzym kowid bilen keselläp, Kempiň hassahanasynda ony ölüm halyna getirdiler. Ony bejermän, elli prosent zarujeniýe bilen öýe goýberdiler. Bu seniň medisina işgärleriň tuzuran oýny boldy. Elbetde, olar Milli howpsuzlyk komitetiniň işgärleriniň görkezmesi bilen meniň gyzymy hem öldürjek boldular. Sebäbi olar maňa ýamanlyk edip, meniň otuz alty ýaşly oglumy ölüme iteklediler. Elli prosent zarujeniýe bilen öýe goýberen lukmanlara hiç hili çäre görülmedi. Sizde diňe ýalan maglumatlar, ilaty zorlamak, ilaty horlamak. Şu ýalan öwgülerden, ýalan maglumatlardan özüňizi ýadamadyňyzmy? Siziň entäk kemala gelmedik gögele çagalaryňyz ýurt gezip ýören wagtynda, biziň maşgalamyzyň ýurtdan çykmaga hukugy ýokmy? Meniň ýurtdan çykmaga hukugym ýokmy? Şuňa siz özüňiz nähili garaýarsyňyz? Siziň repressiýaňyzdan men halys ýadadym. Iki müň altynjy ýylda meniň goşa pylanymy ýomuryp, onuň ýerini tekizläp, ony şu güne çenli tekizligine saklaýarsyňyz. Men size şol ýerden siziň maşgalaňyz üçin mawzoley gurmagy maslahat berýärin. Goý, ol siziň derdiňize ýarasyn. Näme üçin ol ýerler boş ýatyr? Şu wagta çenli şo jaýda duran-da bolmadym. Pensiýamy kesdiňiz, goşa pylanymy ýomurdyňyz. Bir çagamy ölüme iteklediňiz. Ýene bir maýyp çagamy hem-de telekeçi oglumy işsiz goýduňyz. Maýyp çagamy bilkastlaýyn işden çykartdyňyz. Telekeçi ogluma konwertasiýa edilmeýändigi sebäpli işini mejbur goýmaly boldy. Siz bolsa gije-gündiz telekeçiler goldaýar diýip ýalan söz bilen telewizorda öwünip otyrdyňyz. Maýyplar üçin alada edilýär, maýyplar goldanýar diýýärsiňiz. Emma meniň maýyp çagama hiç hili kömek etmän, ony işläp ýören işinden bilkastlaýyn çykardyňyz. Meniň günüme düşen ýaşaýjy ýüzlerçe, belki, müňlerçedir. Emma siz döwlete ýolbaşçy bolup, hiç kim size arzy-halyny ýetirip bilmedi. Meniň ýüzlerçe ýazan arzalarym size gowuşmady. Ony poçtadan ýörite gulluklaryň işgärleri alyp ýer tutladylar. Ýörite ulgamyň işgärleri olar üçin syga meýärler. Olar diňe ilaty horlamagy, ilaty kowalap ýörmegi bilýärler. Meniň öýüme kim jaň etse, ertesi bilen onuň üstüne baryp, gorkuzyp, Soltan Gaçilowanyň ýanyna barmazda diýip, hiç kim meniň ýanyma gelmez ýaly edip ilaty gorkuzyp, gije-gündiz aýak üstünde ylgaşyp ýörler. Bu utanç dälmi? Bu masgaraçylyk dälmi? Biziň ýaşamaga hukugymyz ýokmy? Otuz ýyl bäri şu döwlet garaşsyz bolupdyr. Siz döwlete ýolbaşçy bolupsyňyz. Meniň görenim diňe görgi boldy. Siziň eliňizde meniň çagalarym bagtsyz boldy. Men özümiň Berdiňizde ýymrylan jaýyma derek ipoteka jaý hem edinip bilmedim. Parahor işgärleriňiz Atajanyň ýolbaşçylygynda ol türmä gitýänçä, meniň arzymy hiç kim diňlemedi. Çüýrük türgenekden, hili pes plitalardan gurnalan sowuk jaýlarda ýaşap, ömrüm kül boldy. Ähli saglygymy şu sowuk jaýlarda ýitirdim. Siz bolsa gije-gündiz Arkadag şäherini gurduk, akylly şäher gurduk diýip öwünýärsiňiz. Şol akylly şäheriň gurluşygyna jogapkär Durdylyýew hem-de Orazow, olar birinji jenaýatçylar. Parahat ýedi ýaşaýyş toplumy gurlanda, Durdylyýew häkim wagty, birgiden çüýrük türgeleri jaýlara çekip, jenaýatçylykly işlere baş goşdy. Häzirki Arkadag şäherine jogapkär Orazow bir dostuna meniň jaýymyň kerpijini alyp bermek üçin Berzeňede meniň jaýymy bikanun öýde ýok wagtym ýykyp, meni uly zyýana galdyrdy. Men olaryň eden jenaýatlary barada näçe arzalar ýazsam-da, sen ol arzalara hiç wagta jogap bermediň. Ol arzalar saňa gowuşmady. Sebäbi seniň. Sisteman şöyle, seniň guran döwletiň şöyle. Halkyň agy-haly diňlenmeli däl. Ynha, olaryň guran daşy jäjek, içi möjek jaýlarynda ökgüzap bolup ýaşaýar. Akylly şäher hem, olar şundan enaýydyk gurmajakdygyna men düşünýärin. Emma siz bu zatlara düşünmek islemeýäňiz. Siz akylly şäher gurýas diýip, öwnüp duran wagtyňyzda, Aşgabadyň deň ýarpy otsuz-suwsuz otyr. Liftler işlemeýär. Otuz ýyl bolan liftlerde adamlar öldärler. Ýene-de bir mesele. Gurbanguly wagt tapyp, Köşüdäki Mahmyt işan gonamçylygyndan öz işdeşiň hem-de kärdeşiň bolan merhum Açyýew Akmyradyň managyna baryp gaýtmagy ýadyňdan çykarma. Seniň parahat döwlet gurduk diýýän ýurduňda Ölülere hem rahatlyk ýok. Meniň ýoldaşymyň bazaryň daşyna aýlanan demir reşotkalary goparyp alyp gidipdirler. Goparyp bilmediklerini hem gabaryp-gandyryp zaýalap taşlap gidipdirler. Biz seniň parahat diýen ýurduňda, seniň gurdyk diýen bereketli döwletiňde bolup geçýän waka. Emma gözüňiziň öňündäki bu zatlary siz görmezlige salýarsyňyz. Seniň parahat ýurduňda ölülerem arkaýyn ýatyp bilenok. Seniň ýandaklaryň gijäniň garaňkysyna bukulyp, iki sany ýaş oglany iberip, meniň maýyp oglumyň maşynynyň aýnalaryny döwdürdi. Olaryň eden etmişleri wideokamera düşenem bolsa, ýedi ýyl geçendigine garamazdan, bu jenaýatyň üstüni açyp bilenoklar. Sebäbi bu işi eden jenaýatçylar Milli howpsuzlyk komitetiniň we polisiýanyň işgärleri. Meniň maýyp oglum Türkmenistanyň maýyplar jemgyýetiniň Aşgabat şäher boýunça Işgär bolup işleýärdi. Emma ony hem işden kowdurdylar. Ol akylly başlyk oglan bolany üçin, başlygyň ornuny eýeläninden başga gorkdy. Emma meniň maýyp oglumyň awtolaryň aýnalaryny döwerler, ony işden kowarlar bazar boldular. Bizi ýaşamaga goýmaýanlygy üçin, rahat ýaşaýyş bermeýänligi üçin, Hemişe ýoluňyzy kesip durýanyňyz üçin size-de şeýle bagt miýesser etsin. Halkara guramalarynyň web sahypalarynda çykýan habarlar siziň üçin nabys dälmidi? Milli howpsuzlyk komitetiniň işgärleri ýurduň abraýyna çapan oklar. Olar ýurduň biabraýçylygy üçin göreşýärler. Olar bize azar berip, daşary ýurt saýtlarynda habarlaryň çykmagyna garaşýarlar. Sebäbi şol habarlar çykandan soň, Olara meni we meniň maşgalamy kowalamak gerek. Olara iş tapyň, ýa bolmasa olar işsiz oturýana meňzeýär. Belki, bu zatlar siziň görkezmäňiz bilen bolýandyr. Eger-de siz bu zatlardan habarsyz bolsaňyz, men sizi habarly edýärin. Öz ýandaklaryňa güýjüň ýetýän bolsa, meniň maşgalamyň yzarlanmagyny, meniň ýolumyň kesilmegini, bize azar berilmegini, Telefonlaryňyzyň diňlenmegini bes etdirip bilýän bolsaň, bes etdir. Bolmasa-da, bize çekdirýän jebri-jepalaryňyz erteki gün siziň hem çagalaryňyza miýesser etsin. Seniň ýurduňda bize rahat ýaşaýyş bolmady. Biz diňe güzap günde ýaşadyk. Biz öz zähmetimiziň hözirini görüp bilmedik. Guran jaýlarymyzy ýykdyňyz. Durmuşymyzy weýran etdiňiz. Sizler göre girmekçi dälmi? Bir wagt bolupdy. Saparmyrat bu hem barçy diýip onuň elini ogşapdym. Emma, häzirki günde Saparmyrat seniň ýadyňa düşerok. Sizem baky dälsiňiz. Bizi ýolumyzdan alyp galanda siziň abraýyňyz artdymy? Döwletiňiz artdymy? Daşary ýurt habar beriş serişdeleriniň web sahypalarynda çykýan habarlar siziň üçin namys dälmi? Binamyslar!